Xi kopja fuq l-istess suġġett turi l-kampanji għedt li inti ma rkibt l-ebda karru politiku biex irnexxejt u wasalt fejn wasalt. Jekk tkun elett, taħseb li mill-bidu se jkollok ċerti obbligazzjonijiet lil min se jċedilek is-siġġu? Mela. Obbligazzjonijiet B'mod ġenerali assolutament le, propju għax għażilt illi din it-triq, dan it-traġitt nagħmlu minn rajja bil-ftit ħbieb u dawk illi huma ħa voluntiera jissejħu li qed jgħinuni. Jiġifieri ġustament qed tikkwotani, ġustament illi jiena għidt illi Ma ingħaqadt ma' ebda karru li diġà jeżisti u allura le, m'għandix ebda obbligazzjoni, m'għamilt ftehim ma' ħadd, ma wegħdt xejn lil ħadd. Meta jsiru dawn id-diskussjonijiet, u saru fil-Partit Nazzjonalista dawn, saru fil-Labour Party anke riċentement meta kellhom iċedu s-siġġu lil Joseph Muscat, dak ikun hemm ftehim ma' min ħa Ċedi, issiġġu, u mbagħad il-partit jew internament jew b'mod informali, dak il-persuna li jkun għamel dak il-ġest jiġi indirezzat kif il-partit ikun jista' jużah b'mod ieħor. Jiġifieri dawn huma affarijiet normali li jsiru, id-dettall tagħhom f'dan l-istadju huwa irrelevanti għal din it-tiġrija. Jien qed nikkonċentra li l-ewwel nasal sa hemmhekk. Bdejt ovvjament b'żvantaġġ ċar għax kampanja qasira ta' xar ġimgħat fis-sajf. Nirringrazzjak illi f'nofs Awwissu għoġbok ukoll tiġi tagħtini din l-opportunità. Irrid nipprova niltaqa' pratikament ma' 1,400 persuna biex isiru jafuni dawn. Għax jien bdajt minn xejn, jiġifieri għalissa l-efforts tiegħi kollha li nasal hemm imbagħad dawn huma dettalji illi naslu għalihom imma kif għadt nagħti l-konfort illi diġà d-diskussjoni qed tkun u bdiet. Daphne Caruana Galizia qalet li jekk tkun elett Kap inti se tiġġieled lill-Partit Nazzjonalista bl-istess mod li qed tiġġieled lill-Partit Laburista. X'taħseb dwar dan? Jiena naħseb illi l-fatt illi jintuża lingwaġġ illi trid tiġġieled il-partiti huwa diġà lingwaġġ illi m'għandniex nibqgħu nużaw għax m'aħniex qed ngħixu fiż-żminijiet medjevali, jiena naħseb li għandna niġġieldu l-idejat tal-Partit Laburista, l-azzjonijiet tal-Partit Laburista u mhux niġġieldu lill-Partit Laburista. Lanqas ma nippretendi li għandu jiġi attakkat il-Partit Nazzjonalista, m'għandux jiġu attakkati l-persuni. Jiena nemmen li fil-politika, mela x'inhi l-politika? Ħa nibdew minn hemm. Il-kunċett Grieg tal-politika hu li madwar il-pjazza, fil-forum ta' dak iż-żmien, jintaqgħu l-aqwa mħuħ, l-aqwa nies li jħabbtu l-ideat, li jġelldu l-ħsibijiet, u li l-aqwa minn dawk id-dibattiti jwasslu għall-ikbar progress, dak iż-żmien kienu jissejħu s-city states, illum il-pajjiż. Mela jiena akkanit biex niġġieled, biex nikkumbatti mal-aqwa imħuħ tal-Partit Laburista biex nirbħilhom l-argumenti, biex nikkonvinċihom fuq l-affarijiet, biex lin-nies tagħna, il-pubbliku tagħna jgħid għandu raġun dak u mhux l-ieħor. Ma mhux biex nattakka lill-Partit Laburista jew nattakka u jiġi attakkat il-Partit Nazzjonalista. B'din qed tgħid li ħa tattakka l-Partit Nazzjonalista bl-istess mod? Tgħid li trid għax il-Partit Nazzjonalista kien dak il-partit li dejjem iġġieled għal-libertà tal-espressjoni. Jekk, u jiena diġà għedtha din, trid tattakka lili, tattakkani kemm trid għax issa jiena persuna pubblika. Imma din assoċjata ħafna mal-Partit Nazzjonalista. Dik hi l-mistoqsija tiegħi. Hux assoċjata jew le u kif, jien ftit jinteressani. Miegħi mhux assoċjata żgur, ċar. Anzi, l-assoċjazzjoni hija ta' attakk kontinwu għal xi skop jew raġuni li jiena ma nafux. Bħala stat ta' fatt, jiena diġà għedt b'mod ċar nerġa' ngħidu u nibqa' nirrepetih, il-Partit Nazzjonalista jekk inkun jien Kap, l-aġenda tiegħu jagħmilha l-Partit u ma jagħmilha ħadd iktar. Mela jekk hemm l-akkuża hix vera jew le ma jinteressanix. Sal-lum Illi l-aġenda tal-partit kien jagħmilha ħaddieħor, jekk ikun hemm inkap, żgur ma jagħmilha ħadd għajr il-partit. Iktar ċar minn hekk ma jistax ikun. Marian Farrugia kellha kritika qawwija wkoll fil-proċess elettorali tagħkom ta' kap tal-partit. Kien hemm ċertu żmien, Marian, li setgħet tgħid x'tifhem, x'wieħed jifhem li se tikkontesta wkoll, però ovvjament il-proċess u l-istruttura Ma ħallitiex tagħmel dan. X'inhu ħsieb li hemm f'moħħna? Jiena għal Marlene Farrugia li nsegwiha fil-politika u ħafna drabi l-mod kif tesprimi ruħha jogħġobni. Il-mod li kif hi twassal l-ideat u għallinqas minn barra għax personalment ma nafhiex daqstant tidherli qrib in-nies ħafna, jiġifieri l-ideat tagħha narahom li jkunu qrib in-nies. Però il. xejriet jew xeħtiet jew l-assoċjazzjonijiet ma' minn partit għal ieħor għal ieħor għal ieħor jiena jinvokaw fija naqra inċertezza u allura napprezza l-kummenti kollha li tgħaddi hi. M'iniex ċert jekk qalitx li interessata anke l-kandidatura tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista meta kienet Kap tal-Partit Demokratiku, jiġifieri dan Meta telgħet? ġo moħħi mhux ċar. Kif ġiet eletta eżatt ilna x-xahar kont jiena Ormai llum stess li saqsejtha din hemm, il-mistoqsija. llum ormai hemm erba' kandidati u m'hemmx ħamsa? Jekk m'inix se żball diġà rreżenjat jew qalet li ħa tirreżenja minn Qalet li x'aktarx Kap minn se tibqa' Kap tal-Partit tagħha. Demokratiku, jiġifieri. Dak li tgħid jien togħġobni żgur kif tgħidu, togħġobni li qrib in-nies, l-opinjoni tagħha intiha l-valur, ġieli naqbel ġieli le, però żgur hija membru parlamentari fl-Oppożizzjoni li dak li tgħid hu għandu r-relevanza tiegħu, għandu jiġi ttrattat b'onestà, b'importanza u nemmen u naħseb li għandna nitkellmu mal-Partit Demokratiku u l-membri tiegħu biex flimkien ikollna l-iktar Oppożizzjoni b'saħħitha. Tatx tifhem ukoll li bħalissa l-Krikek għadhom jiġbdu l-ispak minn wara l-kwinti anke fir-rigward tal-ħatra ta' Kap u hemm il-possibilità li l-pajjiż jispiċċa f'sitwazzjoni ta' one state b'żewġ irjus. Se tkun qed taħdem biex tagħti nifs lill-Partit Nazzjonalista anke kosta kollox taqta' l-legat ta' dawn il-Krikek? Naħseb diġà wiġibt parti minnha diretta lejn persuna partikolari kif staqsejtni qabel. Mela, ejja nikkonċedi li nuża l-kelma klikek, ħalli ma noqogħdux niġġieldu fuq il-kelma. Mela, il-klikek jew il-gruppi tan-nies li jkollhom interessi partikolari, ħa, ħalli nkunu iktar eleganti, jeżistu f'kull partit, fil-Partit Nazzjonalista, Fil-Partit Laburista. Fil-Partit Demokratiku ma naħsibx li jeżisti għax mhuwiex kbir daqshekk biex ikun hemm dawn it-tip ta' assoċjazzjonijiet ta' nies f'intern tal-partit. Jeżistu barra minn Malta. Jeżistu fil-assoċjazzjonijiet tal-futbol u tal-isport. Jeżistu fil-Knisja. F'kull istituzzjoni jew assoċjazzjoni jew partit. Jeżistu dawn, jiġifieri dawn mhux xi xi mostri, huma interessi ta' gruppi ta' nies li jkunu ilhom jaħdmu jew ma' kandidat b'saħħtu partikolari jew għal xi interess ekonomiku jew jew settorjali partikolari. Barra minn Malta jkollok il-lobby groups. Fl-Amerika l-lobby groups huma bil-kostituzzjoni. Min għandu l-lobby group taż-żejt, min għandu l-lobby group tal-ambjent. Malta huma aktar imdawrin mal-persuna ta' kandidat b'saħħtu jew riċenti jew anke passat. Jiena naħseb illi dawn huma parti mill-ħajja ta' partit, però naħseb li m'għandhomx ikunu ikbar mill-partit. Jiena nuża l-kelma li nissellifha mill-kamp sportiv, ħadd m'huwa ikbar mill-partit. Ħadd m'għandu jkun ikbar mill-partit u allura meta jiena nisma' diskors u jien ta' dak u jien tal-ieħor u jien ta' dak u jien tal-oħra, aħna rridu nkunu tal-partit. In-Nazzjonalisti veri jridu jkunu tal-partit. Naħseb u nifhem illi l-Partit Laburista jadotta jew jixtieq li jadotta l-istess stance għax anke fil-Partit Laburista ikun hemm dawn il-kurrenti. Il-Partit Laburista għadu kif għadda mit-tġija tal-Deputy Leadership. Naħseb li kien hemm dawn il-kurrenti, hija xi ħaġa sana u min qal li ta' dan qed jiġġieldu ma' tal-oħra u tal-ieħor ma' tal-oħra, mhux normali dan. Inti se tkun qed taqta' dawn il-kwiekek? Dawn ma taqtagħhomx, dawn ikunu jeżistu. L-importanti hi saħħa illi ma tiddependix minnhom, illi ma tkunx maħkum minnhom, ħa nerġa' nuża l-kelma li użajt inti għax għoġbitni, li ma tkunx bil-katina magħhom, imma li jeżistu. Billi jeżistu x'fi ħażin? M'hemm xejn ħażin li jkun hemm grupp ta' nies illi pereżempju jkunu ftit iktar konservattivi minn oħrajn, li jkun hemm grupp ta' nies illi pereżempju Kellhom fil-passat kandidat wieħed preferit, ma ġara xejn. Nitkellmu internament, niddibattu, id-diskussjoni hija tajba, imma l-partit maħkum minn ħadd. Ma tfissirx li f'daqqa waħda dawn sparixxew jew m'għadhomx jeżistu, imma kultura ġdida, mod ġdid, fejn il-partit huwa dak il-vejikolu, l-organu li għandu bżonn lil kulħadd, li kulħadd jista' jasal u li jekk jien nirbaħ, Għax għelibt ilta perici calascione? L-għada immur ejja naħdmu! L-għada nirringrazzja u nestendi l-id ħalli kulħadd illi ġġieled kontra tiegħi f'dil kampanja ikun issa miegħi fil-battalja biex insaħħu l-Partit Nazzjonalista u niġġieldu biex inkunu fil-Gvern. U tista' ssirli. Però brimba allura mista' taħtaħħa inti? Ejja ma nużawx il-kliem li il-brimba hija mhix kelma li nassoċja. Di tal-klikek, di tal-gruppi hija iktar reali, di mhux kwistjoni ta' brimba, di hija kwistjoni ta' assoċjazzjonijiet ta' gruppi ta' nies. U spjegajtlek kif ħa nittakilja. In-nies ma tistax tisparixxihom, in-nies ma tistax tkeċċihom, in-nies ma jistgħux jisparixxu biex tagħti nifs-żid. Trid turihom, trid tikkonvinċihom illi jekk naħdmu lkoll għall-ġid tal-partit, mingħajr il-ħakma, mingħajr il-katina, naħdmu aħjar. u jgawdi l-partit, igawdi l-pajjiż, allura jgawdu huma wkoll. Dak hu xi jfisser il-politika tal-konvinzjoni b'mod ġdid. Kont għedt li ħa tagħti nifs ġdid billi tiftaħ beraħ il-twieqi u l-bibien tal-Partit Nazzjonalista. Qed issegwini? Qed togħġobni? Qed insegwik. Appell li sar minn ħafna anke qabel l-elezzjoni li għaddiet ta' Ġunju kien li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jilqa' fi ħdanu, Nies li kienu twarrbu b'xi mod jew oħra mill-partit. Inti stess kont għedt li Franco Debono m'għadux postu fil-partit. Kif taħsibha fuq dan, fuq persuni oħra li ġew sospiżi bħal Nino Zammit, Michael Falzon, Lou Bondi u aktar u aktar meta skont informazzjoni li Persuna li jsegwuk ħafna wkoll bħalissa. Fl-Erbgħa t'Awwissu kont qed tieħu kafè inti mal-istess Michael Falzon. Mela. Jien għadt u nerġa' ngħid u kuntent li nibqa' ngħid għax hekk nemmen. U dak li ngħid jien bi prinċipju ma jinbidilx, dak li għandi bħala opinjoni fuq diversi oġġetti huwa suġġett ukoll għal konvinzjoni. Però dan huwa xi ħaġa ta' prinċipju. Kull min il-Partit Nazzjonalista weġġgħu, jew warrbu, jiena għedt illi jekk weġġajna 'l xi ħadd, jien immur biex inġibu lura u jien immur biex nitolbu skuża u mmur personalment. Għedt ukoll li min weġġa' lill-Partit m'għandux postu fil-Partit. Ma tfissirx li m'għandux ideat tajbin. Ma tfissirx li ma jistax jikkontribwixxi. tfisser li m'għandux postu internament fil-partit. U mhux se noqgħod insemmi persuni għax dan mhux kwistjoni ta' persuni. Meta inti titlef elezzjoni b' 36 elf, ma tliftx elezzjoni għax inti ġġelidt ma' Kajju jew ma' Sempronju, mat-tali jew mal-ieħor, tfisser li tkun warrabt setturi sħaħ ta' nies. Mela jien dak li qed ngħid u nibqa' ngħidu li rrid nikkonċentra biex immur inġib in-nies. Meta ngħid in-nies, mhux ismijiet ta' persuni wieħed wieħed għax forsi iktar viżibbli, għax iktar popolari. Imma dawn ismijiet li qed issemmu. Imma mhux dawn l-ismijiet l-importanti, dan setturi sħaħ. Il-Partit Nazzjonalista tilef in-negozjanti. Mhux persuna. Mhux wieħed, mhux tnejn. Mijiet, eluf. Però inti semmejtu, ifhem Ħaġa Bolo, b'isem. Le, mhux le, le, le. Jien ma semmejt lil ħadd. Staqsewni dwaru. Li hija kompletament differenti. Jien ma identifikajt qatt lil ħadd, imma peress li huwa persuna voċifera, titkellem ħafna pubblikament u tuża ħafna l-mezzi soċjali, allura n-nies isemmuh, għax in-nies mill-ewwel imorru fuq ismijiet li jaraw, li huma popolari eċċetera. Ma din mhux kwistjoni ta' persuna waħda, di kwistjoni ta' prinċipju. In prinċipju, il-Partit Nazzjonalista jrid jibqa' bil-140,000 vot jew irid jerġa' jġib lura In-nagħaġ il-mitlufa jrid jerġa' jġib lura hi n-nies li weġġajna, jew in-nies mhux li weġġajnihom ta' għax telqu ħafna nies li ma weġġajnihom xejn, għax il-Partit Nazzjonalista mhux imqgħod imur iweġġa' n-nies, imma jaf illi m'għandniex nikkonvinċuhom. Naf illi l-Partit Laburista huwa alternattiva aħjar. Jiġifieri, dak il-prinċipju, kif ħa nerġgħu nġibu lura n-nies lejn il-Partit Nazzjonalista? U mhux se noqgħod inħares lejn l-ismijiet. Jiena nħares lejn il-prinċipju. Jekk hemm xi ħadd illi. Nista' nerġa' nikkonvinċi ħiġi fil-Partit Nazzjonalista, nikkonvinċi ħiġi. Lest li tafdhom il-ġlieda li għamiltha? Le, le, mhux kwistjoni ta' tafdhom, hemm żewġ distinzjonijiet. Min jivvotalek u min ikun miegħek ta' ġewwa, mhijiex l-istess ħaġa. Inti tista' tikkonvinċi n-nies jivvotawlek, u mbagħad qed nitħaddtu fuq livell ieħor lil min ikun ta' ġewwa. Jekk ikun hemm xi ħadd li weġġa' lill-Partit għatien, m'għandux ikun minn ta' ġewwa, ma tfissirx li ma taħdimx miegħu, titkellem miegħu, tisma' l-ideat tiegħu. Però, l-iktar ħaġa importanti mhux dik illi aħna nġibu 'l dawk il-votanti li m'għadhomx jafdawna u jemmnu fina.